Karmenu Vassallo twieled fl-1913 u qatta' tfulitu bejn is-Siġġiewi u San Ġiljan. Huwa għaf kemm il-ħajja reliġjuża kif ukoll miżżewġa. Kemm il-qawwa tan-natura kif ukoll il-qilla tal-gwerra, estremitajiet li sabu ruħhom fil-poeżiji b'saħħithom li ħallilna.
Dwal, ta' Karmenu Vassallo Arani filgħaxija nixref mit-tieqa 'l barra, inħares waħdi, jew, aħjar, ma' ħbiebi. Il-ħsibijiet, lejn id-dawl jgħumu fid-dija. Dwal bojod miżrugħin ħiemda fil-bliet. Xi ħlewwa, xi ġmiel, min ifisser xi tħoss qalbi f'dak il-ħin? Dawk id-dwal fil-bliet miżrugħa, donnhom semgħa kwiekeb ieħor jirgħa fl-art. Nistħajjilhom ġnien bil-ward, lewn iż-żahar u l-ġiżimin. Dawk id-dwal għandhom mill-baħar, baħar tal-fidda, ibus ix-xtut. Ħalluni negħreq f'dan il-baħar ħiemet, U bid-dwal il-ġmiel u l-hena immut.
Naħseb wieħed mill-motivi li jispikka kontinwament fil-ġabriet kollha poetiċi ta' Vassallo huwa t-temperament eżistenzjalista. Qed nitkellmu fuq eżistenzjaliżmu nisrani ta' xi Kierkegaard, mhux eżistenzjaliżmu ateu bħal ta' Sartre. Huwa l-poeta illi jaffronta l-ħajja b'ansjetà, b'dubju, b'ċiniżmu qawwi, anke kultant b'sens ta' imprekazzjoni ta' seħħtha kontra l-isfortuni tal-ħajja. Imma, bħal Kierkegaard, f'daw il-qagħdiet il-poeta jara r-raġuni, il-sors tal-fidi tagħna. Bħal Kierkegaard hu jara li l-qabża tal-fidi tiġi meta nikkonfrontaw l-assurditajiet tal-eżistenza tagħna. Fosthom, u tema prinċipali Vassallo, l-idea li l-ħajja mhijiex mixja lejn it-tmiem, imma hija tmiem kontinwu. Idea li tiġi wkoll xi ftit minn Schopenhauer u x'hekk, jiġifieri li l-ħajja tagħna mhijiex miexja lejn destin maqtugħ mill-preżent, imija dak id-destin mgħix kontinwament fil-preżent u bħal Schopenhauer vassal loqem din l-intensità passjonali lejn il-ħajja li tinħoloq propju minħabba l-kuntrast tagħha mal-mewt. Uħud mill-iktar waqtiet intensi fil-poeżija ta' Vassallo, Huma imprekazzjonijiet, kważi seħta ta' ħajja li ġiet kif ġiet, mingħajr għażla tiegħu. Is-sens mill-ġdid huwa eżistenzjalista ta' bniedem illi jitwieled b'mod aċċidentali f'ċirkustanzi soċjali, ekonomiċi, familjari li hu forsi Ma xtaqx. U allura hemm din it-taqbida kontinwa ma' ħajja li ġiet kif ġiet minkejja x-xewqat tiegħu. Hija wkoll poeżija li tħebb, dik hija l-kelma, tħebb lejn l-indifferenza, l-insensittività ta' ħaddieħor lejn min hu vulnerabbli bħalu. Hija jiena inħobb ngħid li Vassallo fil-poeżija tiegħu jgħajjar b'imħabba. Jgħajjar b'imħabba. Il għaliex il-motiv fundamentali tiegħu huwa li l-ħajja ma tistax tgħixha mingħajr kompassjoni. Allura iddedika ħafna mumenti poetiċi tiegħu lejn dan is-sentiment ta' empatija, jiġifieri Mill-korla tiegħu, mill-korla tiegħu, hu ħareġ simpatiji ġodda lejn min kien vulnerabbli, suxxettibbli bħalu. Allura għajjar b'imħabba u inkorla b'simpatija.
Il-Muża, ta' Karmenu Vassallo. It-tfal li ngħallem, imqarqċin, bi ħliqa, Staqsewni x'inhi l-Muża, u jiena, Din, weġibthom bi tbissima, għandha midmija illi ċċarċar Ġesù għall-midinbin. Indehxu t-tfal, u ħmaru, u tbikkmu, u rgħexu, u qalu f'qalbhom, Mela din mhix ċajt, kif konna naħsbu aħna l-boloh. Muża tfisser passjoni, u mhux biċċa qubbajt. U jien, bil-ħlewwa u b'qatra dmugħ f'għajnejja, żidt infissrilhom kemm inħqart u bkejt meta kont tifel bħalhom, kwiet u mistħi, dejjem waħdi mal-kotba li ħabbejt. Fil-klassi waqgħet sikta, u t-tfal ġo ħarsti samru ħarsithom niedja,